Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, dëst ass den éischte Budget vun enger neier Regierung an se huet bei ville Geleeënheete probéiert, eis dach ze erklären, wéi si sech d'Zukunft vun eisem Land virstellt. Dëse Budget gëtt zäitweis als eppes Neies verkaf. Villes, wat mir Piraten awer an dësem Budget liesen, ass fir eis d'Weiderféierung vum Status quo. D'Ausgabe vum Staat sinn dëst Joer eng hallef Milliard méi héich wéi d'lescht Joer. Vu Spuere kann also an dësem Budget keng Ried sinn. Op dëse Punkt wäert ech nach eng Kéier agoen. Iert mer awer dozou kommen, wëll ech fir d'éischt drop agoen, wéi d'Zukunft vum Land laut de Projektioune wäert ausgesinn. Et fänkt domat un, datt mer e Populatiounswuesstem bis 2027 vu 40.000 weidere Leit. Hunn. Dat entsprécht plus minus Péiteng an Diddeleng zesummen, déi nach eng Kéier derbäi kommen. Och d'Zuel vun den Aarbechter wäert eropgoen, wann awer och méi lues, wéi Lëtzebuerg dat bis elo gewinnt war. All dës Tatsaache musse beduecht ginn, vun enger neier Regierung, virun allem wa se sech op de Fändel schreift, se géif eng nei Politik maachen. An a Wierklechkeet gesi mer awer, datt do näischt, jo wann net esouguer manner wéi virdru gemaach gëtt. Wat de Wuesstem vum Land ugeet, léie mer eis einfach e weidert Joer an d'Täsch an hoffen, datt et ëmmer esou weidergeet. D'lescht Joer huet déi viregt Regierung gemengt, mir kriten 2024, also dëst Joer, 3,8 Prozent Wuesstem. Eng Previsioun, wou ech virun engem Joer scho sot, datt ech se fir onrealistesch géif halen, virun allem och, well déi international Organisatiounen eis alleguerten attestéiert hunn, datt mer dat net géifen erreechen. Elo schwätze mer da vu zwee Prozent fir dëst Joer, an och dat hale mer fir falsch, well zwëschenzäitlech zwëschent dem Depot an dem Vott dann muer wahrscheinlech vun dësem Budget, déi Zuele vun internationalen Organisatiounen nach eng Kéier erofrevidéiert goufen. Den Internationale Währungsfong schwätzt vun 1,2 Prozent an mir denken, datt dat och méi no un der Realitéit wäert si wahrscheinlech wéi déi zwee Prozent. Firwat ass also eng richteg Aschätzung vum PIB esou wichteg? Ma well mat engem héije Wuesstem vum PIB och méi Recetten erakommen. D'Regierung geet also duerch hir héich Schätzungen dovunner aus, datt se méi Geld wäert hunn. A wat se méi Geld huet, wat se méi Geld kann ausginn. Um Ballfa méi Geld aus ka ginn, wéi mir mengen, datt se a Wierklechkeet wäert hunn. Wat bedeit, datt, wa mer Recht sollten hunn, datt de Minus am Budget nach méi grouss wäert ginn, wéi dat wat d'Regierung hei tabléiert. Anescht ausgedréckt, d'Regierung rechent hei virun den Europawahlen d'Situatioun schéin, fir eis am État de la Nation zwee Deeg no den Europawahlen déi wierklech Rechnung dann ze presentéieren. Här President, Léif Kolleeginnen a Kolleegen, de Finanzminister huet virun dësem Budget grouss ugekënnegt, datt déi nei Regierung manner Geld wéilt ausginn. Mee stëmmt dat wierklech? Verschidde Kolleeginnen a Kolleegen hu sech schonn um Faktencheck probéiert, ma loosst mer mech dat och op verschiddenen Aussoen nach maachen. Fakt ass, d'Staatschold wäert bis 2027 weider klammen. D'DP-CSV-Regierung huet ugekënnegt, wëllen d'Depensë bei den Astellungen an de Gebaier vum Staat anzespueren. Dovu gesäit een awer am Budget wéineg bis näischt. Dat soen net nëmme mir, d'Piraten, mee och d'Cour des Comptes, de Rechnungshaff. Trotz der Tatsaach, datt et 4 Ministèrë manner si wéi nach an der leschter Regierung, mee. Dann stellt sech awer d'Fro, Wéi erkläert sech dann, datt den heite Budget ënnert dem Stréch net nach méi héich Depensë virgesäit? Zwou Saachen. Déi éischt, D'lescht Joer hu mer ausnamsweis 200 Milliounen Euro un d'EU iwwerwisen. Déi musse mer dëst Joer net bezuelen. Dat war e Recalcul. A mir bezuelen dëst Joer just d'Zënsen, mee net eis Scholden zréck, wéi ze vill Stéit hei am Land. Schéngt also och de Lëtzebuerger Staat op deem Punkt ukomm ze sinn, wou ee sech déi ganz Mensualitéit net méi leeschte kann oder wëll an d'Bank engem dann alt mol ubitt, fir just d'Zënsen ze bezuelen fir eng kuerz Zäit. Well iergendwann gëtt d'Schold awer fälleg, sou wéi zum Beispill bei deene Stéit, bei deene 26 Prozent vun de Stéit, wou d'Kanner laut dem Statec a Stéit wunnen, déi finanziell Schwieregkeeten haten d'lescht Joer. Mee fir op de Budget zréckzekommen, mat anere Wieder ass dat heie keen éischte Spuerbudget. Nee, et ass och keng nei Politik, mee et ass d'Scholden, op déi no eis Op eis Kanner ofgewälzt. Dat ass d'Politik vun där soi-disant neier Regierung. Et gëtt eppes Kuerzfristeges, e Schein vun enger Mesure haut gemaach, a wéi mer dat Ganzt muer finanzéieren oder wou mer dat Geld hierhuelen, dat schéngt net esou wichteg ze sinn. Dobäi ginn et vill Dossiere, bei deenen et eng Visioun, jo eng wierklech nei Politik gebraucht hätt. Schwätze mer also als alleréischt mol vum Logement. Wéi déi lescht Etüde vun ILRES nach eng Kéier gewisen huet, ass d'Thema Logement eppes, wat ganz ville Leit am Land um Häerz läit a wou vill Leit sech Gedanke maachen. Wann een héiert, datt véier vu fënnef Demandes de prêt hypothécaire refuséiert ginn, dann ass dat verständlech, datt Leit sech Gedanke maachen, net nëmmen ëm sech selwer, mee och ëm hir Kanner. Déi Mesuren, déi d'Regierung bis elo hei proposéiert huet, dovu kënne mer en Deel begréissen, well mer si frou, datt eppes proposéiert gouf. Fortschrëtt ass besser wéi Stëllstand, mee et sinn awer och verschidde Moossnamen derbäi, déi net wäit genuch ginn. D'Wunnengspolitik insgesamt vun der Regierung ass net ausräichend, wann ee kuckt, wéi vill Geld mer investéieren a wéi vill herno wierklech bei de Leit ukënnt. Well insgesamt muss ee sech froen, wéi vill och elo déi kuerzfristeg Propose wäerten ausmaachen. A ville Budgetsposte vun de geplangten Hëllefe steet fir vill Jore Eng grouss Null. A wann een d'Geld och kuckt, dat mer hei als Budget rechnen, dann ass dat Peanuts par rapport zu der Gesamtheet vum Staatsbudget oder och nach de Mesurë vun den dräi Tripartiten. Et schéngt, wéi wann d'Wunnengsproblematik bei de Membere vun der Regierung net esou ukomm wär. An da muss een nach soen, datt verschidde vun deenen ugekënnegte Mesuren net den Éischtkeefer oder der mëttelstänneger Famill zegutt kommen, mee de Multiproprietäre respektiv de groussen Investisseuren. An zousätzlech sot de Finanzminister um Logementsdësch, datt 6.000 Wunnenge pro Joer gebraucht ginn. Dat bedeit konkret, datt iwwer 70 Prozent méi gebaut muss ginn, wéi an der Moyenne déi lescht Joren. Dat ass am Moment einfach net dran. Dat muss ee sech éierlech agestoen. An dofir appelléiere mir Piraten un d'Regierung, fir opzehalen, de Leit hei Wonschgeschichten ze verkafen, mee kloer ze soen, wat ass realistesch dran, wat kënne mer an engem Joer bauen. Well sot eis, sot eis wou der mengt déi zousätzlech Terrainen a virun allem déi zousätzlech Main d'oeuvre hierzehuelen, déi déi Terrainen dann och nach bebaut, wa mer se dann hätten. Wëllen éieren d'Regierungsmembere selwer mat Bëton mësche goen? Mä hei gëtt, wéi bei der Regierung virdrun, erëm eng magesch Zuel an de Raum geworf, wou net gesot gëtt, wéi se erreecht soll ginn. 6.000 kléngt besser wéi 3.500, mee wéi mer dohinner kommen, do ginn et just grouss Fragezeichen. Et muss ee feststellen, datt d'CSV-DP-Wunnengsbauoffensiv, jo, et ass eng Offensiv, mee et ass eng Offensiv virun allem fir Multiproprietären a grouss Promoteuren an Investisseuren, mee net fir d'Normalverdénger. D'Gebuertsdagspartye vu verschiddene Promoteure schénge sech also bezuelt gemaach ze hunn. D'CSV-DP steet net fir eng Demokratiséierung vum Logement, mee fir e Bäibehale vun de Besëtzverhältnisser. Här bleift Här a Max bleift Max, déi eng iesse Kuch an déi aner kréie just nach d'Grimmelen. Mir Pirate si fir eng nei, eng aner Logementspolitik. Eng, déi dofir suergt, datt déi Leit, déi hei am Land sinn, och kënnen hei am Land wunne bleiwen. D'Pirate sti fir eng Logementspolitik, déi net nëmmen deenen hëlleft, déi eppes kafe wëllen, mee och deenen, déi loune mussen. Fir eis Pirate muss dofir an der Locatioun gehollef ginn, fir datt d'Loyeren net weider konstant an d'Luucht ginn. Et muss bei den ëffentleche Bauträger, der SNHBM an dem Fonds de Logement nogebessert ginn, fir dat Administrativt vill méi einfach ze maachen. An net éierlech, et ass en Aarmutsbekenntnis, datt déi ëffentlech Bauträger fir hir soi-disant abordabel Wunnenge keng Leit méi fannen, déi nach genuch Sue vun enger Bank geléint kréien, fir dat abordabel ze bezuelen. Well wa keen et sech méi leeschte kann, dann ass et net abordabel, dann ass dat Etiketteschwindel, léif Kolleeginnen a Kolleegen. An deem Kader, well eben d'Leit sech dat am Moment net leeschte kënnen, fir et ze kafen, hu mer eng Motioun matbruet, fir d'SNHBM ze rekapitaliséieren, esou datt se déi Wunnengen, déi se haut schonn huet, ka séier an d'Locatioun ginn. Här President. Merci, Här Clement.
Do musse mir bei de Banken zousätzlech nach intervenéieren, datt d'Leit dann och hir Prêtë kréien, duerch zum Beispill Staatsgarantien. Mee gläichzäiteg muss och gesot ginn, Mir musse méi bëlleg ëffentlech Projete bauen, well et kann net sinn, datt ee muss iwwert d'Mëttelschicht eraus nach Keefer fir d'abordabel Wunnenge siche goen. Eis Prioritéit ass dann och de Mietkauf bei den ëffentleche Wunnengen, datt dat eng fest Optioun gëtt. Och um Privatmarché kéint een dëse stimuléieren, dëst zum Beispill duerch steierlech Incentives, Moossnamen. Mir Pirate wëllen, datt de Staat ëffentlech Wunnenge baut oder keeft an da verlount a mat Réckafsrecht verkeeft. An dat ouni vill Bürokratie. De Staat muss virun allem dofir suergen, datt d'Leit um Privatmarché kënne kafen. Da brauch de Staat och net méi ze bauen a profitéiert vun der Schnellegkeet vun engem Marché. Dofir Staatsgarantie an d'Luucht, Notairskäschte bei der Éischtwunneng ganz ewech a méi Zënse vun de Steiere kënnen ofsetzen, wäre fir eis kloer Pisten, déi een hei kéint aschloen. Dat ass de Wee vun enger neier Politik an et ass net dee vun der CSV-DP. Vun der neier Regierung hiren ale Léisunge fir d'Logementskris dann zu engem anere Sujet, dee virun de Wahlen héicht emotional och debattéiert gouf, d'Santé, wou nach net kloer ass, wou d'Rees da soll higoen. Ech zitéiere lo net berühmte physikalesch Experimenter mat mat entweder liewegen oder doudegen oder gläichzäiteg béide Kazen, dat. Well, jo, ech denken do och un déi aarm Kaz u sech. Mee déi nei Santésministesch schéngt wëllen en neie Wee a puncto Gesondheetspolitik ze goen. Mee bis elo huet se, ausser Projeten zeréckzezéien, awer nach net wierklech nei Ideeë proposéiert. Och Projeten, déi scho jorelaang an der Maach sinn, wéi de Paiement immédiat direct, sinn nach ëmmer net richteg ëmgesat. An nëmmen eng 45 Generaliste sinn am System, vun de Spezialiste guer net ze schwätzen. Am Wahlkampf gouf vill iwwert de Mangel vun Doktere geschwat an wat do misst gemaach ginn. Mee och hei schéngt d'Regierung net interesséiert ze si séier eppes ze änneren, well wa mer zum Beispill mam Projet fir d'Gruppecabinete vun Doktere kucken, musse mer dovun ausgoen, datt dëst Joer näischt Neies méi wäert kommen, well an dësem Budget si ganzer. 100, net 100.000, ganzer 100 Euro virgesinn fir d'Gruppecabineten, wou et der 2022 nach 600.000 waren. Eng Faillitserklärung. Da gouf bei der Presentatioun vum Koalitiounsaccord fir de Beräich vun der Santé betount, datt vill Wäert op Preventioun géif geluecht ginn. Jo, dat ass u sech eng gutt Approche. Leider fënnt sech dat awer erëm éischter manner am Budget erëm. Bei der Participatioun vun de Frae beim Programm vun der Mammographie, e Projet dee parteiiwwergräifend ënnerstëtzt gëtt, geet de Budget erof. Beim Plan national Cancer ass och däitlech manner virgesi, sou als géif et manner Kriibserkrankungen zu Lëtzebuerg ginn. Wann een d'Statistike kuckt, ass de Contraire de Fall. Dat kann een och net vun engem anere Budgetsposten, deen eropgeet, dann opfänken. An esou gesäit fir eis dann eng Prioritéit net aus. Guer net kohärent ass dann och fir eis, wann et ëm d'Maison médicale geet. Hei goufen nei Sitë versprach an et gouf gesot, datt et wichteg ass, datt d'Leit op dëse Service zeréckgräifen an net onnéidegerweis an d'Urgencë ginn. Fir 2024 sinn da bei de Frais de fonctionnement hei awer 3 Milliounen manner virgesinn. Sou gesäit d'Prioritéitesetzung aus, Mir spuere bei der Versuergung, bei der dezentraler Versuergung a bei der Entlaaschtung vun den Urgencen. Mir Pirate wëllen eng Gesondheetspolitik, déi vun der Digitalisatioun richteg profitéiere kann. Dat mat engem Paiement immédiat direct, dee méi wéi eng Firma hei am Land kann installéieren, an engem digitale Patientendossier, deen den Dateschutz respektéiert. a mat deem d'Leit och wierklech eppes ufänke kënnen. Eng Gesondheetspolitik, déi den Dokteren hëlleft, fir d'Käschte vum Cabinet ze deelen, an dat net eréischt an engem oder a fënnef Joer, mee esou séier wéi méiglech. An eng Gesondheetspolitik, déi den Investisseure bei den Dokteschcabineten en Enn setzt, well hei verléiert jiddereen, d'Patienten, d'Dokteren an d'CNS. Et gewënnt just een, den Investisseur. Här President, vun enger Politik vum Status quo dann awer bei eng Politik, wou mer an déi entgéintgesate Richtung ginn. Bei der Regierungsbildung zu Senneng am Schlass si Vertriederinnen a Vertrieder aus dem soziale Milieu invitéiert ginn. An et ass gesot ginn, de Kampf géint d'Aarmut wier eng richteg Prioritéit fir dës Regierung. D'Realitéit? Wa mer de Faktencheck maachen, ass de Géigendeel. E puer Deeg am Amt huet den Innenminister decidéiert, net de Kampf géint d'Aarmut, mee de Kampf géint déi Aarm wier seng Prioritéit. Eppes wougéint mir Piraten eis weiderhin asetzen, well duerch d'Heescheverbuet hu mer déi Leit just nach weider an d'Prekaritéit gedréckt. Generell muss ee soen, datt d'Aarbechts a Sozialpolitik keng nei Weeër aschléit. Et gi weider Hëllefen op de Wee bruecht, déi nëmmen enger Minoritéit vu Leit hëllefen, dëst well d'Leit net wëssen, datt et d'Hëllef iwwerhaapt gëtt oder duerch de Pabeierkrich dovunner ofgehale ginn, se ze kréien. Ech erënneren do un eng ganz Rëtsch Motiounen aus deene leschte Joren, fir d'automatesch Ausbezuele vu verschiddenen Hëllefen ze maachen, respektiv iwwer Guichet uniquen ze fueren. Alles dovunner gesäit ee keng Pisten an dësem Budget. Jo, et sinn awer och e puer gutt Pisten an der Aarbechts a Sozialpolitik derbäi. Dorënner d'Harmonisatioun vun de Congéen, déi schonn 2020 vun eis hei an der Chamber mat enger Motioun gefrot gouf, oder Mesurë fir d'Laangzäitchômeuren. Bei där froe mer eis dann awer, Firwat gëtt sech e Plafong gesat? Wier all Persoun, déi Deel vun dësem neie Projet géif ginn, net e Schrëtt an déi richteg Richtung? Mir Pirate setzen eis op alle Fall an fir eng nei Politik, déi de Leit an Nout d'Hand reecht a se net nach mam Fouss rennt, wa se souwisou schonn um Buedem leien. Fir eng nei sozial Politik, déi accessibel ass fir déi Leit, déi se brauchen, wou jidderee seng Rechter kennt an d'Aide kennt an déi och ufroe kann. A fir eng nei Aarbechtspolitik, déi eng wierklech Life-Work-Balance schaaft an net de Status quo vu Blo-Rout-Gréng zementéiert. A wa mer dann vun deenen innovativen Ideeën, déi d'Majoritéit hei dann heiansdo proposéiert, awer wëlle schwätzen, da ginn ech op eng Propos vun der Budgetsrapportrice an, déi se gëschter proposéiert huet, an dat ass, Eng Centrale de Crédit no belschem Virbild. Mir Pirate warnen ausdrécklech virun esou enger Datekrake, déi de Leit net hëlleft, mee riskéiert weider Ongerechtegkeeten ze schafen. De System vum Credit Scoring gëtt et schonn a verschiddenen anere Länner, dorënner d'USA an Däitschland. A béide Länner ass dëse System staark kritiséiert. An den USA si vill Leit aus Minoritéiten sou genannt credit invisible. Si hu kategoresch méi schlecht Scoren, well si historesch gesinn zum Beispill méi schwéier Accès duerch zu enger eegener Wunneng haten. Och koum et schonn zu massiven Dateleaks an Amerika duerch esou Firmen, zum Beispill 2017 wéi bei Equifax d'Date vun 150 Milliounen Amerikanerinnen an Amerikaner an d'Hänn vu Kriminelle gefall sinn. Ween Date sammelt op enger zentraler Plaz, riskéiert an enger ëmmer méi digitaler Welt och, datt déi Date kënne fuitéieren. An och an Däitschland ass d'sougenannte Schufa staark ëmstridden, well d'Biergerinnen an d'Bierger musse bezuele fir un hir eegen Informatiounen iwwert hir Donnéeën an hire Score ze kommen. Während d'Schufa Profitter mécht an dëmmer erëm zu Feeler am System kënnt, déi d'Leit zu Onrecht méi schlecht klasséieren. Dat alles am Numm vun engem méi séiere Business op der Finanzplaz. Dat alles wëlle mir Piraten hei zu Lëtzebuerg net. An dofir, Här President, hunn ech eng weider Motioun matbruecht. Wa mir Piraten dovunner schwätzen, datt déi nei Regierung näischt aneschters mécht wéi déi al Regierung, da muss een natierlech och vun der Steierpolitik schwätzen. Am Wahlkampf nach grouss versprach ginn, ass déi nei Steierpolitik zwar nach net begruewen, mee verdaacht. Et solle kleng Mesurë kommen dëst Joer. D'nächst Joer, jo. A wéi se genau ausgesinn, dat weess och keen. Anscheinend ass eppes dobäi fir allengerzéiend Elteren, krute mer haut de Moien nach eng Kéier gesot. Mee wat genau? Kee weess et, oder zumindest kee seet et. D'Kafkraaft vun de Leit stäerken, war e selbsternannten Zil vun dëser Regierung. Wéi ass et awer komm? D'TVA ass zum éischten Januar erëm geklommen. D'Deckelung vun den Energiepräisser leeft d'nächst Joer aus, wat dofir suerge wäert, datt d'Inflatioun klëmmt. Dat ass mechanesch. A wéi schützt d'Regierung d'Leit da virun de Präisser, déi eis befierstinn? Och do, Mir wëssen et net. Vläit kënnt eppes, vläit net. Warscheinlech gi mer d'Rechnung kuerz no den Europawale gewuer, wann d'Regierung dann en État de la nation wëllt maachen, deen dofir suergt, datt mer déi richteg Rechnung presentéiert kréien. Fir eis Piraten ass eng fair a modern Steierreform ee vun den Haaptpilieren. Deen hätt solle vun enger neier Regierung esou séier wéi méiglech ugegaange ginn an net just dat Gepiddels mat der eventueller Upassung just vum Ént a. A wann ech dann héieren, datt mer virun allem Leit an der Eent wëllen hëllefen, esou wéi d'Madame Budgetsrapportrice dat gëschter hei duergestallt huet, da stelle ech mer awer d'Fro, ob d'Prioritéiten net vläicht op där falscher Plaz sinn, ob mer net als éischt deene Leit mussen hëllefen, déi haut schonn an de Labrente sinn, anstatt hypothetesch eppes ze maache fir Leit, déi eventuell eng Kéier kéinten op Lëtzebuerg kommen, vun deene mer awer guer net wëssen, ob se kommen. Mir kënnen net akzeptéieren, datt hei op déi laang Bänke geschleeft gëtt an datt d'Leit nach ëmmer ënnerschiddlech behandelt ginn. Jee nodeem, ob se gepacst, bestuet, gescheet oder verwittwert sinn. D'Finanzpolitik vun dëser Regierung baséiert am Géigendeel op kuerzfristege Mesuren, déi solle kuerzfristeg Gelder bréngen. Et gëtt nach ëmmer op den Tanktourismus gesat, obwuel ëmmer méi Elektroautoen dobausse fueren. D'Accisen op den Zigarette ginn an d'Luucht, obwuel mer op där anerer Säit probéieren, esou vill wéi méiglech Leit dovun ze iwwerzeegen, opzehale mat fëmmen oder am beschten iwwerhaapt net domat unzefänken. Eng nei an eng modern Steierpolitik mat neien Usätz gesi mir Piraten dofir net hei am Budget. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, zu Verännerunge wäert et an den nächste Joren awer an engem aneren Dossier kommen, an der Defense. Et ass ee vun deene gréisste Budgetsposten. Duerch eis Ënnerstëtzung vun der Ukrain, zu där mir Pirate weiderhi stinn, gëtt och méi Ënnerstëtzung vun der NATO gefuerdert. Dat dierf awer net bedeiten, datt Lëtzebuerg einfach Geld an eis Defense stécht, ouni Plang an ouni Kompass an ouni konkret Ziler. Mir Piraten sinn dann och der Meenung, datt muss gekuckt ginn, wat déi aner Länner bei hiren Dépensen urechnen. An deem Sënn hu mer d'Cellule scientifique scho vun der Chamber beoptraagt, fir eng Kéier ze kucken, wéi déi Calculen an d'Komponenten an anere Länner sinn. Hei sollt et eng harmoniséiert Approche ginn. Net, datt aner Länner hir zwee Prozent erreechen, well se zum Beispill d'Pensioune vun de Militär matrechnen, a Lëtzebuerg mécht dat net. an erreecht domadder säin Zil méi spéit oder net. Grouss Länner wéi Frankräich, mee och klenger wéi d'Belsch, hunn een Interesse fir méi Invest an d'Arméi ze stiechen, well si kréien duerch hir Rüstungsindustrie deementspriechend erëm Steierrecetten erëm. Dat huet Lëtzebuerg eben net. Mee firwat kéinte mer net verschidden Investitiounen och esou maachen, datt se d'Besoine vun der NATO erfëllen a gläichzäiteg och enger Lëtzebuerger Economie kënnen zegutt kommen, respektiv wa mer dat haut net kënnen, da misste mer déi Kapazitéite vläicht schafen, well déi geopolitesch Situatioun, an där mer eis befannen, ass net an zwee, dräi Joer eriwwer. An all Dépense, déi mer haut maachen, sollt mat eisen europäeschen a mat eisen NATO-Partner ofgeschwat ginn, fir datt mer Systemer hunn, déi och interoperabel sinn, an net dat, wat ech d'lescht Joer a Litauen erkläert krut, datt wann déi däitsch Arméi mat der lëtzebuergescher Arméi wëllt kommunizéieren, datt de beschte Wee dofir ass, zwee Funkgeräter, en däitscht an e lëtzebuergescht, ze huelen an déi niefteneen ze halen, well déi zwee Systemer haut net kompatibel sinn. Nëmmen esou ka Lëtzebuerg fir eis Piraten en zouverlässege Partner sinn, ouni gläichzäiteg Geld ze verbrennen. Ech kommen da vun engem Budgetsposten, wou mer vill ausginn, op e Budgetsposten, wou Geld feelt, dëst zum Beispill bei der Ëmwelt. A punkto Ëmwelt muss ee leider soen, datt dës Regierung kee Schrëtt no vir, mee carrément een no hanne mécht, eppes, wat esou guer souguer vun der Chambre de Commerce kritiséiert gëtt. D'Ausgabe par rapport zum PIB sollen an den nächste véier Joer kaum klammen. An do muss een awer soen, d'nächst Joer wäert entscheedend sinn, fir de Paräisser Klimaaccord a fir de PNEC anzehalen. An do kann et net sinn, datt déi Investitiounen stagnéieren oder souguer erofginn. Dat ass nämlech laut dem PSC esou virgesinn. Déi musse weider eropgoen, soss erreeche mer eis Ziler net. Et muss ee soen, datt och an dësem Budget, wéi am PSC an am PNR, keng nei Projete stinn a punkto Klimapolitik. Déi nei Regierung léisst déi Projeten nach kuerzfristeg weiderlafen, also déi Projeten, déi vun der aler Regierung ugefaange goufen. Stéchwuert Primme fir en Elektroauto a fir d'Elektroborn. Mee wéi et duerno weider geet, da stache mer am Niwwel. A wat fir Projeten se wëllen ustoussen, jo déi sti guer net am Text. De Klimabonus Wunnen, esou wéi en elo ass, soll awer am Juni auslafen. Vue de Succès vun dëser Mesure fuerdere mir Piraten d'Regierung op, fir dës Aiden, esou wéi se elo sinn, bis Enn des Joers mindestens weiderlafen ze loossen. Dëst well d'Evaluatioun, déi d'Regierung wollt maachen, eis nach net virläit. Här President, dobäi seet d'Regierung selwer am PNR, datt mussen 100 bis 120 Megawatt u Solarenergie bäikommen, fir eist Zil vun 2030 ze erreechen. Dofir ass e Weider esou keng Optioun fir Lëtzebuerg an och net fir Europa. Den neie Premier sot, de Klimaschutz géif d'Leit nerven. Den ale Premier Xavier Bettel hat sech mat senger Jughortsmaschinn selwer zum Klimapremier ausgeruff. Mee hei schéngt sech d'CSV duerchgesat ze hunn an dem Xavier Bettel seng Jughortsmaschinn ass ewech geholl ginn. Well mir maachen nach e Schrëtt méi zeréck. Dëst obwuel d'Populatioun an dem leschte Politmonitor nach eng Kéier kloer gemaach huet, datt de Kampf géint de Klimawandel eng vun den 3 Haaptaufgaben ass, déi d'Regierung misst ugoen. Mir Pirate sti fir eng Klimapolitik, déi d'Leit mathëlt an déi weider dru schafft, datt mer d'Ziler vum Paräisser Klimaaccord erreechen. Dat bedeit, datt mer eis, datt fir eis muss e Klimabonus kommen, deen d'Leit belount an net bestrooft, wa se manner CO2 notzen. Dat heescht fir eis och, datt d'Primmen, wéi zum Beispill op Photovoltaik oder op d'Elektrobornen, solle weiderlafen, well d'Klimapolitik ass wichteg, fir eis Betriber op d'Zukunft virzebereeden, fir Aarbechtsplazen hei am Land ze schafen an ze erhalen a fir sécherzestellen, datt d'Lëtzebuerger Land och a 50 Joer nach eng Plaz ass, wou et sech gutt liewe léisst. Wat mer wierklech brauchen, ass weder e Réckschrëtt nach e Stëllstand. Eis Natur, d'Klima, d'Wisen, d'Bëscher an d'Gewässer brauchen endlech e Fortschrëtt. Leider wäert et dee mat dësem Budget net ginn. A wa mer vu Fortschrëtt schwätzen, Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, da gëtt et keen anert Thema, wat Fortschrëtt esou gutt symboliséiert wéi d'Digitalisatioun. En Thema, wat mer awer ferm um Häerz läit a wou ech dann am Budget u sech, frou war op den éischte Bléck ze liesen, an ech zitéieren, L'État entend intégrer la digitalisation au sein de son fonctionnement tant interne que vis-à-vis des citoyens. Dat ass sécher net verkéiert, obwuel obwuel ee menge kéint, Dat wär en Zitat aus dem Budget vun 2001, wéi engem vun 2024. Wéi Däitschland 2013 d'Zitat Neuland, Internet entdeckt huet, huet jiddereen iwwer se gelaacht. Mee do wosste mer jo nach net, léif Kolleeginnen a Kolleegen, datt Lëtzebuerg och méi wéi zéng Joer dono nach mat der Digitaliséierung ze kämpfen hätt. Mir brauchen benotzerfrëndlech an datespuersam staatlech Plattformen, déi de Kontakt mat an tëscht de Biergerinnen an de Mëttelpunkt stellen. Klenge Liichtbléck, D'IGP envisagéiert an Zukunft op eng personaliséiert Open-Source-Léisung ze setzen. An dat ass e gudde Schrëtt, deen och aneren Administratioune kéint vu Virbild sinn, well aktuell verschenkt de Staat einfach vill ze vill Potenzial am digitale Raum. Et gëtt héich Zäit, datt all déi Suen, déi an d'Digitaliséierung gestach goufen, An nach ginn elo endlech mol Friichten droen. D'Digitaliséierung muss den Austausch an den Zougang zu Informatioune vereinfachen, Wëssensmonopoler opbriechen, d'Transparenz an d'Participatioun steigeren an d'Mënsche besser matenee vernetzen. Mee dofir misste mer de Staat als digital Plattform denken a bräichten eng iwwergräifend Strategie amplaz vu villen eenzele Projete mat ville verschiddenen extra flotten Nimm. Leider feelt dat nach am Moment. An, Här President, léif alleguerten, och an der Educatioun feelt et u villem. Doduerch, datt mer nach ëmmer deeselwechten Educatiounsminister hu wéi an der viregter Regierung, hätt et eis elo och gewonnert, wann do grouss Verännerunge gi wieren. Och hei gëtt einfach weidergefouert, wat de Claude Meisch I. dem Claude Meisch ii. an den Tirang geluet hat a virun Joren ugefaangen huet. Et gëtt weider op Statistike gekuckt an net no deem, wat eis Kanner wierklech missten an der Schoul léieren, also wat se misste léieren, fir am Beruffsliewe Fouss ze faassen. An hei kommen ech nach eng Kéier op d'Inegalitéiten zeréck, well am Fondamental bleiwen eis déi weiderhin erhalen. An do ass de Budget dach awer kruzial. An do mierkt een, datt sech d'DP duerchgesat huet géint eng csv, déi, wou eminent Memberen op d'Geriicht gaange si fir méi Egalitéiten ze schafen, nämlech am Budget ass weiderhi keng Finanzéierung fir Equipementer an de Grondschoulen a manner gutt situéierte Gemengen ze fannen, obwuel et angeeblech Gespréicher ginn, mä am Budget, dee mer muer solle stëmmen, ass näischt dovunner ze fannen. Kanner, déi also a manner räiche Gemenge wunnen, bleiwe benodeelegt vis-à-vis vu Kanner, déi a räiche Gemenge wunnen. Här ass Här a Max ass Max, déi eng kréie Kuch an déi aner d'Grimmelen. Här President, nach e leschte Punkt, wa mer scho bei de Gemenge sinn, dann ass et natierlech och net egal, wou ee wunnt, an do kënnt et op d'Mobilitéit un. Wann ee kuckt, wou d'Regierung hir Prioritéit leet, wat d'Mobilitéit ugeet an den nächste fënnef Joer, gesäit een, datt d'Schinn eng ënnergeuerdnet Roll par rapport zur Strooss soll spillen. Wou d'Investissementer an d'Schinn 2027 sollen erofgoen, klammen déi vun de Stroosse kontinuéierlech weider un. Mir Piraten sinn och der Meenung, datt ee muss an d'Stroossen investéieren, do wou et néideg ass. Mee den Ausbau vum ëffentlechen Transport ass essentiel, wa mer wëlle souwuel eis Mobilitéit wéi eis Klimaziler erreechen. Mir Piraten kënnen nëmmen hoffen, datt csv hei net wéi an der Vergaangenheet op d'Brems dréckt an den Auto an de Virdergrond stellt, mee weider um Ausbau vum ëffentlechen Transport schafft an d'Qualitéit vun dësem héich hält. Well beim ëffentlechen Transport feelt eis nieft Bekenntnis zu groussen Investitiounen dann awer och d'Wäitsiicht. An eise leschte parlamentaresche Froen hu mer zwee Mol missten nofroen, fir datt d'Ministesch eis emol konnt soen, wéi vill Personal d'CFL da bis 2035 brauch, fir d'Ziler vum Mobilitéitsplang ze erreechen. Ech si vläicht e bëssen naiv, léif Kolleeginnen a Kolleegen, mee ech hat geduet, datt wann ee sech e Plang gëtt, datt ee sech dann och eng Kéier iwwerleet, wéi een dee Plang wëllt erreechen. Mee warscheinlech geet et an der Mobilitéit wéi beim Logement, mir annoncéieren als éischt mol eng schéin Zuel, well se gutt kléngt, a schlussendlech wësse mer awer guer net, ob mer déi Zuel jee enker kënnen erreechen, well dat kënne jo déi Generatiounen no eis dann ausbueden. D'Resultat war, d'CFL muss ëm 40 Prozent wuessen. 5.000 sinn der aktuell, mee dat wieren da geschat 2.000 Mataarbechterinnen a Mataarbechter méi. Bis 2035 200 Leit d'Joer, déi méi missten agestallt ginn. Wéi soll d'CFL dat erreechen? Wat mécht d'Regierung, fir datt déi Rechnung um Enn opgeet? Och hei, wéi an aneren Dossiere, gesi mer keng Visioun, kee Plang, keng Feuille de route. Keng nei Politik, mee éischter e Schrëtt a Richtung Politik vun den Ufanks Zweedausender. Dobäi kënne mer duerch de Bevëlkerungswuesstem nëmmen op eng Aart a Weis Liewensqualitéit erhalen, duerch eng Diversifizéierung vum Transport. Fir eis Piraten ass kloer, datt d'Netz u Borne muss weider ausgebaut ginn, datt den ëffentlechen Transport muss qualitativ héichwäerteg a gratis bleiwen an datt och Elektroautoe weider duerch Primmen un déi Leit, déi se brauchen, gefërdert gëtt. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech kommen zum Schluss. Den Apel fir den Duuscht, vun deem esou gäre geschwat gouf, entweder gouf e giess, e gouf op alle Fall net op d'Säit geluecht. Eppes, wat mir Piraten an den neie Finanzminister a sengem fréiere Liewen als Deputéierten awer méi wéi eng Kéier kritiséiert hunn. Och dës Regierung setzt op Budgeten ouni Visiounen a Léisungen fir d'Biergerinnen an d'Bierger, sei et beim Logement, der Educatioun, der Aarbecht, dem Sozialen, der Digitaliséierung, do maache mer ze mann, bei der Santé weess een nach net, wou d'Rees higeet, an an der Mobilitéit an an der Ëmwelt, jo, do hu mer den Zuch de falsche Wee op d'Schinne gesat. Ewéi sot. En eminente fréieren Deputéierten, Gilles Roth, an ech zitéieren aus senger Budgetsried 2023, Et ass eng Politik mat eidele Verspriechen. De Lëtzebuerger Staat, Dir Dammen an Dir Hären, hat nach ni méi Schold wéi elo. Den Aarmutsrisiko, an domat d'Schéier tëschent Räich an Aarm, war nach ni esou grouss wéi elo. D'Wunnengsbaupräisser an d'Wunnengsnout waren nach ni esou grouss wéi elo. D'Leit stungen nach ni méi laang am Stau wéi elo. Zitat Enn. Dat trëfft nach ëmmer zou, Här Roth. Dir lungt virun engem Joer net esou ganz falsch. D'DP-CSV-Regierung wäert mat dësem Budget awer och net dru schaffen, datt et besser gëtt. Si maache keng Politik fir d'Mëttelschicht, fir d'Aarmut ze verréngeren. Se wäerten net dofir suergen, datt d'Wunnengspräisser falen. Se wäerten et mat dëse Mesuren net packen, fir de Stau ze verréngeren. Se maache keng nei Politik, mee d'Politik, wéi Blo-Rout-Gréng se gemaach huet, weider, respektiv wéi d'CSV se do virdrun an den éischt, ufanks Zweedausender, gewinnt war. Mir Pirate sti fir eng nei Politik, eng nei Politik, déi mer an dësem Budget net erëmfannen. Mee wann ech nach ee Saz zu neier Politik soe kann, da geet et och ëm eng nei Politik vun der Deontologie. An ech hu virdrun iwwert d'Dépense bei Regierungsmemberen a bei dem Stat insgesamt geschwat, datt déi eropginn, obwuel et manner Ministèrë ginn. A mir erënneren eis alleguerten un d'Presseberichter vum leschte Joer iwwert d'Dépense vu verschiddene Regierungsmemberen. An wat festgestallt gouf, ass, datt d'Chamber Reegelen huet, wéi ee mat esou Dépensen ëmgeet, datt et fir e Beamte scho laang Reegele ginn, déi zwar da vum Filmfong zum Beispill net ëmmer agehale goufen, mee datt d'Regierung keng Reegelen huet. An de Premier huet an der Vergaangenheet, also an der rezenter Vergaangenheet, de 25 Mäerz hei an der Chamber gesot, datt ee bon sens an eng éthique du métier, soll applizéieren an am Zweifel kéint een déi Regeln och präziséieren. Ma ech mengen, datt et der Chamber gutt géif zu Gesiicht stoen, wa mer de Premier géifen un déi Wieder erënneren an e géifen invitéieren, dat dann och zu Pabeier ze bréngen. Dofir nach eng weider Motioun, Här President. Merci, Här Clement.
An domadder, Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, wéi ech sot, Eng nei Politik fanne mer an dësem Budget net erëm, an dofir kënne mer en och net matdroen. Ech soen Iech Merci.